To dong Eh, Nyasaye yawa- ma nokelo lakini en be nodwaro watu. Awinjo nyawa gire e jaoda kanyo to awinjo kiwuo kamoro maber. Ikone acha nyithiwa ka wan ga gi nyithindo adi. Nyithindo be dwaro ni oter skul.
Echa akia kata nyithindo ma wan go. Echa wan gi nyithindo adi. Nyithindo adek.
Ere achiel. No gidhi tuge senta mwalo kuno. Eh.
To koro nyawagire kata in kinena jaduong' bedane piny ing'e ni seche moko to dwani wawuoyo kaka jo ok seche moko iketa keta maber koro ine ni bukori awuoch tv na maber awuoch kipindi moro mane dhi mamit kasi bukori

Agolo kadi. Ka imany na gimoro matin ahinya. Ka dhi manye mochani. Kaka chiemo otkani in ing'e. Weluo weluera. Kaka chiemo otkani in ing'e. Weluera ane ng'a duong'. Mokwongo in ing'e ni kane ochweyo joma nyiri ing'e ni an ong'weny mana achiel kuoma. Kane ong'weny lo lo ira ema nochweygo. Koro ok inyal wacho ni ewa. Ma kata kosa itimo kuom dira e kom kama nena lwaki. Ime tiye gi pachi wuok dhi manye Ne, pesa mama, moro matin. mama, mama. Sani chuo wuok dhi Mama adwa ni manye winja ne, we lwero koda wach. Kik imiya Ok ni bur. nichiew gokinyi ni to TV ema idwaro ni ne. Ichiew gokinyi to e, e nyango. Idhi ochiew. Idwa natim Ka, ang'o?
kaka nyithindo chiem, kaka nyithindo luokre in Udho ichiew. une joma mon gi une manu chamo olemo ka sani uketo ni ajuoyo ma do idwa ni thagri. Imbe thagri e Dong kawuono mano ema jo, nachai. dong olemo to ne nyaka cham.

Koro kin kiyango chikruok kuom. Eriwe na basi ni. Ikia ni ana nyuom mon masenyuomo gi nadi. To mano ok mana wach, ndo mano ine mise nyuomo gi. Ne mama we lemo koda wach. Koro ilemo koda wach kidhi oko, koko no tidhi oma. Ano ka dhi kuonde na manyo kaka nyalo chiemo. Eh, man gimi nyalo keli kel na acha. Kelo to ka kelni, amanyo kaka nyalo chiemo gi nyithinda. Ne nyawa gi. Ok ni go pieri e kom ni dwaro ni ni ane mamanyi. Mano yani pod inyisa ni piera. Nyawagire. Idwaro eh, nang'. Kana kelo dong na kelo ni pi. Yaani nyawagire podi nyisa ni piera. Kik imiya pami ngako ni. Awacho ni kik imiya pami. Kana mi pi ni wacho nang'o? Ni pie, ni nyisa ni miya pi nang'o? Ni piere.
Ni piere.
Koso ni nyisa ni piera in. An anyisi ni pie e. Ni nyisa nago, wachane gima ni nyisa seche kama. Dong' anyisi ni pie e. Ni pie e, koso ni nyisa nago. Dong' ni nyisa ni pie eri. Koso ni nyisa nago. An awacho ni pie e. Wachane gima ni wacho maber seche ka nyako ni. We ni ng'eyo ni wiye ok ra. Idonge e pie e.
Pie e. Pie e.
Pie, piera. Ya, Ne, dhi many gimi nyachamo. Kik ichak imiya doge weche magaya. Ni nyisa ni pieri. Kia mwana kemi e pilo ki ba jua ya nyini pieri. Ya we. Awo si mana wo. No, ya wo masane nge. Ya jo pino kendo mani to nyako no wacho gima ber. Nyako no kona manyi gimoro manyalo timo. Koro kama nyalo yude e tich manyalo timo to koro ni kure. Hey, yawa. To kare joma tinde nyalo konyo Nyasaye be neno jodongo ka wan gi. Kasto mon gi tema koro fuo. Koro ne okawo gini oketo e ka ni omiya ni pi eri. Ni dhako kawo pi dhiro na ni pi eri. Koro pi era ma yawa. Dhako pi dhiro ni owinjo. Omera! Dhako Hermoso.